Буа районы мөгаллимәләре Риода укуда. Изгелек фондына бер ел. Йөрәктән йөрәккә фонды мохтаҗларга булыша. Мәдрәсәбез шәкертләре Казан шәһәрендә экскурсиядә. Буа районыннан 12 хаҗи гомрә кылырга юл тотты.

27 нче ноябрьдән алып 2 нче декабрьгә кадәр Буа шәһәре һәм авыллары мәчетләрендә укытучы мөгаллимәләр Казанның РИУсында белемнәрен ныгытты. Остазлар лекцияләрен бик үтемле итеп аңлаттылар, рәхмәт. Гыйлем арттыру өстендә эшләү бик кирәк, ди алар.

Мәҗлескә районыбыз эшмәкәрләре җыелган иде. Имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов тәбрик сүзләрен әйтеп, аны ачып җибәрде. Фонд эшчәнлеге белән якыннан таныштырды. Фәнис әфәнде Гайнуллин фондка ел буе кереп барган акчаларга исап-хисап ясады. Изгелектә актив катнашкан шәхесләргә имам-мөхтәсиб исеменнән Рәхмәт хатлары тапшырылды. Казан кунагы Ильяс әфәнде Гиматов киләчәккә фонд эшчәнлегенә кагылышлы тәкъдимнәрен кертте. Барыгызга да хәерле көннәр булсын. Әлхәмдүлилләһ. Барыгызга да рәхмәт, монда җыелганыгыз өчен, чакырганыгыз өчен. Тарихтан карасак, тарихта ул менә теге, бөтен нәрсә дә бер менә бер төшә, бер менә бер төшә, әйеме? Шуңа күрә, әгәр дә без әзрәк алга китеп уйласак, бүгенге көндәге. Шул мөмкинлекләрне кулдан ычкындырмасак иде, чөнки кайчан да булса килер бер көн, мондый мөмкинлекләр бәлки уже булмас та. Ләкин без әгәр шушы вакытта дөрес иттереп, менә бу балаларны, киләчәк буынны дөрес тәрбия биреп калдырсак, бәлки без менә бу трамплинны сикереп тә узарга мөмкинбез дигән фикер белән уйланып кайткан идем. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, бик зур рәхмәт, шундый сезнең Тырышуыгызга Аллаһ Тәгалә разый булсын, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Алдагы 2023 нче елга яңа изге эшләр максат итеп куелды. Аллаһ ярдәмен бирсен. Шунда киңәшләр Ярабби Аллаһым кабул итеп Яраббим, шул киңәшләрен дә ахырына куйган итеп Яраббим. Амин. Нәтиҗәләре насыйп булсын Ярабби Аллаһым. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.

Төп максат булып авыр хәлдә калган кешеләрнең тормышын уңайлырак итү, Буа районында яшәүчеләрне хәлдән килгәнчә ярдәм итәргә чакыру. Фонд игелек эшләргә омтылган, битараф булмаган кешеләрне берләштерә. Нәтиҗәле эшләү дәверендә хәйрия оешмасы 80 гаиләгә ярдәм күрсәтте. Алар арасында ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 52 гаилә. сәламәтлекләре белән бәйле проблемалары булган һәм мохтаҗ гаиләләр дә бар. Ноябрьдә 55 гаиләгә 74 мең сумлык азык-төлек пакетлары тапшырылды. Декабрьдә 60 гаиләгә 90 мең сумлык азык-төлек ярдәме күрсәтелде. Фондның бөтен эшчәнлеген Буа Шикәр мәчете имамы Илсур хәзрәт Нуруллин һәм аның гаиләсе алып бара. Раббыбыз алардан разый булсын. Йөрәктән йөрәккә WhatsApp төркемендә һәр көн отчеты ясап барыла. Бу фондка ярдәм иткән һәрбер шәхескә Раббыбызның рәхмәтләре яусын. Биргән садакаларыгызны үзенең киң рәхмәте белән кабул итсен, малыгызны пакьлап, Фирдәвес җәннәтләре белән сөендерсен.

Анда мәчет имамы Ансар хәзрәт Мифтахов көтеп торды. Ул Мәрҗәнинең тарихын сөйләп үтте, мәчеттә урнашкан музейны күрсәтте. Аннан сәфәрчеләр Риога юнәлде. Тәрбия эшләре буенча ректор урынбасары Ибрагимов хәзрәт Сабиров, Аларны Рио тормышы, анда укыган шәкертләр, китапханә, уку аудиторияләре, хәтта берничә факультетның деканы белән таныштырды. Буалылар Риода төшке аш белән сыйланды. Сәфәр Казан Кремле, Кол Шәриф мәчетендә дәвам итте. Соңгы тукталыш Ярдәм мәчетендә булды. Рафис хәзрәт Сайфуллин Ярдәм фонды, анда булган проектлар турында сөйләде, шәкертләрнең сорауларына җавап бирде, кичке аш белән туклану булды. Буа мәдрәсәсе шәкертләренә, бу күркәм сәфәрне оештыручы мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт Хасановка, тәрбиячеләре Фәнис әфәнде Мөнир улына, автобус бирүче Буа сатиры театры мөдире Раил әфәнде Илдар улына, Аның эшмәкәре, автобус йөртүче Илдар әфәнде Сәгыйть улына, экскурсиябездә күрсәтеп, сөйләп йөргән мөгаллимәләргә, мөгаллимнәргә, хәзрәтләребезгә Буа мәдрәсәсе шәкертләре исеменнән олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.

Мәскәү аэропортыннан Каир шәһәренә 49 кеше белән, аннан Җиддә шәһәренә очтылар. Илмир хәзрәт төркеме Мәккәдә тарихи булган урыннар, Сәүр, Нур, Гарәфә тауларында, Мина, Муздалифә, Җәмаратта булдылар. Илмир хәзрәтнең төркеме һәр көнне биш вакыт намазны Кәгъбәтуллада укый. Галә Таһә Расулилләһ салатулла сәлам.
Егерме икенче декабрь Буа мәдрәсәсе солдатларыбызга ярдәм илтте. Буа ветераннар советы оешмасына мобилизацияләнгән солдатларга тапшырыр өчен хәләл тушенкалар илтеп бирелде. Форпост оешмасы җитәкчесе Резида Илдар кызы һәм аның командасы ярдәмне туплап егетләргә җибәрәчәк. Улларыбызны исән-сау кайтуларын көтеп калабыз. Аля Тоһә Расулилла салатулла
Егерме тугызынчы декабрь мәдрәсәдә район имамнарының җыелышы булып үтте. Менә январьдан торабыз, икесе насыйп булса лагерьлар, менә бу адаттына, иншалла. Кемнәр булдыралар, рәхим итеп, лагерьларның балаларын җыеп, укытырга, иншалла. Һич булмаса, мәктәпләргә барып, аларны да нәрсә ташламаска кирәк, аларга да иншалла үгез нәсихәтне ирештерергә кирәк. Милади 2022 нче елыбыз инде тәмамланды, берничә көне генә калды. Мөмкинчелек бар хәзер, әгәр дә үзеңнең Мөмкинчелегең юк икән, вакыт, гыйлем, башка нәрсә белән моннан китереп укытырга өйрәтергә була. Атнага бер генә булса да балаларны мәчеткә җыеп дәрес бирдерү, менә шушы балаларны шатландыру, аларның күңелен күрү, йөзләренә шатлык, Менә шушы бүләкләрне биргәндә, Коръән укыганда барыбыз да белә, аятьләр бик күп килә, ятим, мискин, фәкыйрь, болар барысы да татар теленә гарәп теленнән алынган сүзләр, ятим, мискин, фәкыйрь сүзләре. Менә шушы нисбәттән безнең инде фондларыбыз эшләп килә, Аллаһның рәхмәте. Бу фонд ятим, мохтаҗ, фәкыйрь гаиләләргә булышу нияте белән башланган иде. Ул октябрьдә башланды. Анда башта унике гаилә иде, инде бүгенгесе көндә 83 гаилә. Монда якын-тирә авыллардан да бар, инде башка бер шәһәрләрдән дә кушылып китәләр. Ятим булгач инде аның теге аермыйсың, әтисе юк, кайсы бер гаиләдә анасы да юк, кайсы берсендә атасы да, анасы да юк. Төп түгәрәк ятим булып тора. Инде күп кеше алар бит акча да алалар дип, шундый сүзләр дә әйткәләп куялар. Ул нинди генә акча булса да, нәрсә генә алса да, атаны беркем дә алмаштыра алмый.
Әмре бил мәгруфи нәһи гал мөнкәр, аннан соң килә. Әйе, мөселман кешесе ул һәрвакытта игелек эшләр эшләргә тиеш. Игелек эшләр. Ул үзен чыгара балырга тиеш игелек гамәлләр белән. Һәм инде мөселман кешесе үрнәк булырга тиеш башкаларга. Үзенең тәртибе белән,

Декабрь аеның видеожурналын карадыгыз. Менә безнең 2022 елыбыз да шуның белән тәмам. Яңа 2023 елда безне, барыбызны да, бары шатлыклар, сөенечләр, куанычлар, саулык-сәламәтлек, тигез-матур тормышлар, изгелекләр генә көтеп торсын.